Aah Niĩ njĩtagwo CMG Macharia, na andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria nĩkĩ itakoretwo ngĩina nyĩmbo cia siasa. Niĩ ndarora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ma gĩsiasa, nĩ nyonete nĩ wega kwamba gweterera na kuona na kũrĩa tũrorete tondũ maũndũ marĩa mekuo thaa ici nĩ maũndũ maritũ mũno tondũ gũtirĩ kuoneka hĩndĩ ĩngĩ andũ a Mount Kenya magĩũkanĩrĩra. Ingĩkorwo no nyine nyĩmbo na ikorwo itirarehe ũrũmwe thĩinĩ wa Mount Kenya. ndingĩbatara gũkorwo ngĩcina na nĩngoretwo ngĩaria na aini arĩa mainĩte ona kabere gakwa na arĩa mena ũgĩ ta mũndũ ũgwĩtwo ah, Ben Githae tũkoretwo tũkĩarangia nake nĩngoretwo ngĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Sofiga mũno mũno tondũ andũ acio nĩ ndĩmatambũrĩte mũno ũhoro-inĩ wa ũini wao na maũndũ marĩa maragia na eh, reke njuge atĩ nĩ ta rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndathikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Mũrathe na maũndũ marĩa akwaragia Ah, no wega mũndũ gwĩtwo mũrathe ta mũciari ũkiuga atĩ augire arauga thirĩ ũrĩa akorwo nĩ thirĩ ũrarĩhwo, thirĩ ũrĩa wagĩrĩirwo kũrĩhwo nĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga na akĩambĩrĩria kũndũ kũraihu mũno mathirĩ marĩa makĩrĩhwo na ũrĩa kweranĩirwo. No no nyende kũririkania mũndũ ũgwĩtwo Mũrathe atĩ, ithuĩ tũrĩ andũ rĩu makinyĩtie mĩaka na tũgakorwo tũkĩyonera maũndũ na tũkamenya, tũgataũkwo wega na marĩ aciari aitũ. nĩ wega kũmenya ũrĩa matũrerire na ũrĩa matwĩraga ũhoro wa andũ acio. Matingĩhota gũtũcenjia meciria ihinda ta rĩrĩ. Ũguo nĩ wega kwaga gũtwĩra kana gũtwenderia maũndũ marĩa tũtangĩhota kũgũra. Itekũegemea mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ, no nyende kuga atĩ kũringana na woni wakwa ta mũndũ, nĩ ngoretwo ngĩrora ngona okorwo nĩ Mount Kenya ũrĩa andũ mahuhũkanĩire na ũrĩa andũ mararũa. na ũndũ ũcio ndũkoretwo wĩna mbica njega, ũguo no ũkarigwo ona ũngĩthiĩ kũina, ona ũkũina angĩkorwo ti gũcokanĩrĩria ũgũkĩina kĩ? Korwo ndorio ingiuga ta ũrĩa andũ Rift Valley ndĩronire mũndũ ũgwĩtwo DP na mũndũ ũgwĩtwo Isaac Ruto macokanĩrĩra na nĩ moĩ o nĩ thũ cia gĩsiasa, wathiĩ Mombasa Joho nĩ aracokanĩrĩria andũ, wathiĩ Gĩthumo andũ nĩ macokanĩrĩire Luhya land nĩ maracokanĩrĩra the Maa nĩ maracokanĩrĩra Maa community. Ona ithuĩ no nyende atĩrĩrĩ, tweherie difference citũ cia kĩeleweke, Tanga Tanga and so forth na twambe tũcokanĩrĩre tũrie atĩrĩrĩ, nyũmba itũ ĩ hamwe tũgĩcoka gũthiĩ? Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwenda kwaria ngĩaria kaũndũ kau ga gathirĩ njuge atĩrĩrĩ, atĩ nĩ wega kũgĩa na atongoria marĩhingagia irĩko na ũndũ ũcio nĩ ũteithagia mũtongoria. Na ũhoro wa mũtongoria wa bũrũri mũndũ ũgwĩtwo His Excellency Uhuru Kenyatta, nĩ wega njuge atĩ mũndũ ũngiuga ndararuta wĩra thĩinĩ wa Mount Kenya, e thĩinĩ wa Mount Kenya auge Uhuru ndararuta wĩra, no ũkorwo ũkĩhĩtia tondũ angĩkorwo kwĩ mũndũ wakĩte barabara bũrũri ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Kenyatta, na kũrĩa guothe ũngĩthiĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũgũkora kũndũ kũu nĩ kũrakwo bara na nĩ kũrekwo maũndũ mangĩ maingĩ. Ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, ona angĩkorwo hihi mĩena ĩmwe ta ya gĩsiasa nĩ aroneka ta angĩkorwo akĩ fail kana kĩ, nĩ wega tũmwĩhokere bũrũri ta ũrĩa twamũheire bũrũri. Na njuge korwo kwahoteka onake no twende macokanĩrĩre wega mũno na mũndũ ũgwĩtwo

Niĩ no nyende mwaki ũyũ ũhorahorio, ayuthi ta ithuĩ no nyende niĩ we sit down thĩiniĩ wa Mount Kenya tũmenye the way forward tũtekwegemea mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ wa gĩsiasa, na tũmenye twĩna president ũmwe, na nĩ ndakena ona nĩ kũigua atĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũrathe akĩaria nĩ auga atĩ Ruto is our presidential unit. I'm glad for that tondũ tũtingĩenda mbara, tũngĩenda thayũ, thayũ ũrũme nyambo. No nyende atongoria mecirie ũhoro ũcio, andũ macokanĩrĩre, andũ matige gũthiũrũrũka makĩrumanaga, bũrũri twake kuma na harĩa twaumire ũhoro-inĩ wa Covid. Na tondũ nĩ tũĩ harĩa Covid yatũtiga, tũtige mbara na Ngai nĩ egũtũrathima.